Kan sawi tur chu awm mahse la kan sawi luah lo a, he ti laiah hian Mizo hnam martar te, Mizo hnam tana kan tih theih tawk chu ti zawhin a bak chu thangthar te kutah kan hlan ta tiin mi sawmhnih leh pathum hming kan tar chhuak a, chute chu U Sibiak thuama. U Sri biak thuama hi ADC niin ni sawm leh pathum February sangha zakua sawmruk leh pariat khan ram leh hnam tan a nunna a lo hlan a ni. U Sri biak kunga a nih hi Supply Director a ni a, ni sawm leh pathum February sangha zakua sawmruk leh pakua a nih pawh hi ram leh hnam tan mar tarin a nunna hlutak a hlan bawk a ni. U Sawi Thanga. Pu Sir Sawithana hi Pi Zalingi High School veng pasal niin ni sawm leh pahnih May, Sangkha Zakua sawmriat leh paruk khan kum sawmhnih leh panga, kum sawmthum leh panga mi niin ram leh hnam tan a nung a hlan a. Vawinia hian a fanu Pi Zualpui pawh lo kal a, kawngah in lo ding nge nge se lengin a tha nge? Ka lo awm e. Pu Zoramthara, Pu Zoramthara hi kum sawmhnih mi chauh niin sawmhnih leh pakhat April sangha zakua sawmruk leh pasarih in Platoon Commander a ni a, ram leh hnam tan a nunna a hlan a ni. Pu Lalsiama, Pu Lalsiama pawh hi Platoon Commander a ni bawk a ni. Pubi Rosana hi Captain a ni a, Z Battalion ah awmin kum sawmhnih leh pali mi niin April ni sawmhnih leh pakhat Sangha Zakua sawmruk leh pasarih ah ram leh hnat tan a nunna a hlan a ni. Tlangvarin thanga hi Pathian leh kan ram tan tiin July ni sawmhnih leh pakua Sangha Zakua sawmruk leh pariat ah ram tan a nunna a hlan a ni. Pu Ruala.

Pulalhrima, Pulalhrima hi Pulalthawka fapa niin Z Battalion ah Platoon Commander rinawm taka a thaw laiin July ni kua sangha zakua sawmruk leh paruk ah a ram leh hnam tan ani pawh hian a nunna a hlan a ni. Pu Hranga hi a hming kum chu Pu Hrang Tawna a ni a, Lawtsa Bual VCP niin ram leh hnam tan ani pawh hian a nunna a hlan a ni. Pu Van Lal chhunga hi Pu Tlang Chang Liana Mamit Mizo vengpa a niin Mamit ah hian VC, Vice President, te a lo ni thin a. March ni thum Sangha zakua sawmruk leh paruk ah a nih pawh hian an rinna a hlan a ni. Pu Pa Kunga hi Pi Biakpari Mamit in thar veng a mi sal a ni a. Ni sawmhnih April Sangha zakua sawmruk leh pariat ah kum sawmli leh panga mi niin, Ram leh hnam tan a nunna a hlan a ni. Pu Lian Zela, Pu Lian Zela hi a hming tak chu CPL Lian Zela a ni a, mah mitluang pawl a awmin Z Battalion a awm a ni a. December ni sawmhnih leh pathum, Christmas hma lawkin Chhakha Zakua samruk leh pakua kum khan ram leh hnam tan anih pawh hian a nunna a hlan a ni. U Khum Tira, U Lal Khum Tira hian February ni thum Sangkhat zakua sawmruk leh pasarih khan kum sawmhnih panga mi chauh niin a tlang vang takin ani pawh hian ram leh hnam tana nunna a hla a ni. U Tawnluia, U Tawnluia pawh hian September ni ruk Sangkhat zakua sawmruk leh paruk kum khan kum sawmhnih pahnih mi chauh niin a nunna a lo hlan bawk a ni. Tlangval ramthanga Kherau Pi Biakpari Mamintin Tharveng hian May ni sawm leh panga sangha zakua sawmriat leh pathum khan ram leh hnam tan a nunna a lo hlan a ni. U Hrang Tawna U Hrang Tawna hi North Sabual VCP thin a niin a ni pawh hian ram leh hnam tan nunna hlu tak a lo hlan a. Tlangval Lalliansawta hi Renthlei hnam a ni a, kum sawmhnih panga mi niin November ni sawmhnih leh pathum sangha zakua sawmsarih leh pathum khan a nunna.

Kum sakha zet kum sawmthum pasarih mi chauh niin ani pawh hian a nunna a hlan a. Ivan Chhingpuii, Care of Pi Council Thangi, Manbit din thar, hian June ni sawm leh pariat kum sakha zakua sawmriat leh paruk khan ram leh hnam tan a nunna hlu tak a hlan a ni. Tlangval lal duh saka ani pawh hi zet battalion ami niin kum sakha zakua sawmriat leh pakhat khan Pathian leh kan ram tan tiin A nui lutuk tak a hlan a ni.
Ngawi rengin minute khat chu sunna hun lo hma lo awle kan zain lo hi ang.
Hei Martar Day hi kan hriat ang khan kum sang ka chawhpawh a sawm riat atang tawh khan he Martar Day-a hi lo hman ṭum tawh a ni a, tun hi a kum sawm dîm pangahna a ni, kum nga kan hman leh chuan Golden Jubilee kan lawm leh mai dawn a ni, khati ang kha kan dinhmun a ni a, Vawinia hian kum danga kan lo tih ṭhin ang ten, kum danga ṭhalaiten, Hospital ah i sen pek, blood donation, tih te pawh an nei thin. I kan nei fo a ni thin a na. Kumin ah chuan kan nei ta chiah lo va, kan tih dan te kan han ti dang deuh a, eng pawh ni sela a tha vek a, a ngai ang reng in a kal theih lo va, tih hun kan nei ang a, tih chang kan nei ang a tih lo chang te pawh kan nei ang. Chu chu amah erawh chu kan ni pawimawh, kan ngai pawimawh a, kan chhinchhiah a, kan hria a, heng hian inbuaitharna leh rilru thar min pe leh thin a ni tih kha, Hei mother day a ni a, a vawi sawmli pangana a nih tuna kan hman mek i tih hi kan sawi duh a, chuan hei e kan sawi duh em em chu nakinah kan hotupa in chu a la rawn sawi hunah eng nge ni inhriat duh tak tak FCAA chungchang te emaw aah eng nge thil hrang hrang assembly a kan thu pass aah tih ang chi kan han hriat chak ve ang chi te pawh kha aah a rawn khap tel turah te pawh han ngai ila tih. hei kan hriat tur chu tuna ka sawi kal zel te pawh kha a ni a hnam movement kan tih vawi neiah chuan mnf ho mnf movement sawi chhiatna kha hmun tam takah a phuka pak hrem ang lo a a eng nge ni a kip chhuak a hrem ang si lo khan eh demna tam tak te pawh social media te a awm a ni. Aa, khang ho khan independent an lo hau, eh, an lo fight tak tak hlei hle mawle, tih mai mai te. Tin, khang kan ram mar tar te pawh kha mar tar tak tak an ni lo. A then chu, aa, enge ni special force ten, eh, an thah te, tin an mah ni leh an mah ni in thah te, khatiang mai mai khan ni, han luh pawl te pawh an awm a ni. Vawinia hian, ih, Mizo te hi kan zia leh kan kalpawm hi hnam ral zia kan ni emaw tih te ka ngaihtuah hial thin. Vawinia hian mnf movement a ka ti lai kha a tha vek kan ti miah lo. Chhungkaw tam takin an nu leh pa te, an thisen zawmpui te an lo sun phah a, kuttual lei chham in an awm te pawh an awm. Tin, khangah khan eng emaw thil tha lo tak tak lo tawng leh, a lo dawng te pawh an awm ve bawk ang. I a zawng zain a tha e kan tia kan fak a ni hau lo. Amaherawh chu he hnam movement avanga vawiinni kan dinhmun kan thlen theihna te, he kan hnam movement avanga khawvel hnam a chawi lak, khawvel hnam hriat kan luh nihna te, tin kan Indian pui a dik bik takin kan North Easterners pui te pawh hi chuan min ngaihsan phah zia te, Heng te hi kan chhuk thleng pha lo. Nangni chu in van nei e mai. Freedom fighter nei ngat in ni a min ti. State tam tak khian an nei lo kha tih ang. Heng te vawiin ni hian in chhuan na tur a ni a sin. Kha kan hnam movement a vanga vawiini kan dinhmun kan lo nei tak te a dik tak chuan kan hria. Hei. Hnam hi a lo to dan leh a lo pian chhuah dan hi a na mai a ni lo. Zan khat thil tu, kar ni khat, tha ni khat thila hnam te hi lo piang mai mai a ni lo tih hriat a ngai. Hei kum sangkhat zakualsawmli leh paruk hma zawng khan. Tuna Bangladesh kan tih hi East Bengal a nia. Chuti chuan kum sangka zakua sawmli leh pasarihah East Pakistan tih a lo ni leh a. Chuti chuan kum sangka zakua sawmsarih pakhat chhawpah khan Bangladesh a lo ni leh a ni. Ram ngai reng khan sangka zakua sawmli paruk thleng. East Bengal, Sangha Zakua sawmli pasarih ah East Pakistan, India leh India Independence rual khan Pakistan pawh independent nghal a, tah khan East Pakistan tih a ni a. Chuan Sangha Zakua sawmsarih pakhat zohah chuan Bangladesh a lo ni daih tawh a ni. A ram kha a ngai reng, a awmna hmun pawh a ngai reng. Kum Sangka Zakua sawmthum lai vel chuan India map khalai hmuna khalai hmuna India map ah chuan Burma te Bangladesh kan tih te hi India ram chhungah vek rin luh an ni. Mahse tunah chuan rambung country hran daih a ni tawh. Sangka Zakua sawmsarih pakhat Sang sawmsarih chho bawr vela Assam map pawh kan en chuan vawinia Assam map nen chuan a dang daih tawh. Tunhma chuan UP kan nih hmain District Council Assam hnuaia vek kan awm. A sam thenawm state ho hi, mahse tunah chuan state hran nei kan map a dang daih tawh le. Chu chu engvang nge? Hnam kan tih te hi a chang chuan ropui tak, lian tak, thiltithei tak, hausa tak te pawh an lo awm thin a, an lo vul a. Amaherawh chu engtik nia maw chuan an lo hru chhia a, hnama sawi tlak loh tawh an lo ni thin. Hei kan ram thenawmah pawh ka chari kan tih ho chu tunah hian sawi tur an awm ang tawh lo, khawiah nge an awm tih pawh hriat mang a ni lo. Tripura-ah a ram neitute riang kan tih te, Debbarma kan tih ho te chu tunah minority chan an chang vek. Vawinih hian keini Mizote pawh hi kha dinhmun kha kan hlat lo asin. Chuan ka zakual sawm ruk pakhat ruk hnih hma kha chuan kan Aizawl khawpui velah pawh khian kan dawrpui phei te, kan zat kawt phei te, sumdawng lian kan tih ho chu vai vek. Chuan kan Mizo nula leh kan kan Mizo nula te pawhin ka tih lai khan vai ngaihsanna nasa tak a lo lian hman tawh a, saree te hial an kaih tawh a ni. Chutiang chuan nupui pasal ah pawh. a inthinhrik lohna lian tak kha a lo thleng hman ber tawh. He mnf movement avang hian khang zawng zawng kan sumdawng lian kan tite pawh kha an tawm tawk a, an chhuak vek mai. Chuvang chuan Vawinia pawh khian khat Vawinia kan Aizawl khawpui ngei pawh tun dinhmun kan din theihna hi he mnf movement a ni tih te hi kan chhutthleng ngai a ni. Engtih pawimawh si, vawiin nge ah an lo ti tak tak lo, an dawi zep zep nen, independent tak tak an lo sual lo tih vel mai mai te ka i fiam thu pawh sawi chi ni lo. Kha ngo kha, tun ni aw tunah hian khatiang kha underground a duh hi ngai leh ta se ka ti. Kan Mizo tha lai rual, mipa rual hi chhuak ngam lo hi kan tam ngawt ang kahin, kan dawi ngawt ang. Hetiang social media vela khum lei zawn atiang heta tawng pawr tak tak ho hi a hnungah vek an awm thap ang bik. Kan huai sen lo thangthar ho hi kan tawng thei em em a ni ringawt. Chu chu kan dinhmun dik tak a ni. Vawinia hian he Martyr Day kan hman mek lai hian, heng kan hnam movement vawinia a result kan hmu tunah pawh kan sawi lar em em FCA chungchangah pawh MNF leh central sorkarin a memorandum of understanding MOU an sign a thil pawimawh em em an ziah tel article India Constitution-a a bik taka Mizoram state humhimna tur min dahsak te hi heng kan movement vang te hi nia si. State dang nei an awm hlei mai. Keini leh Nagaland three seventy one G kan tih te. Heng tuna kan university kan nei te hi kha MNF MOU-a khan a tel vek High Court kan tih te. A ram mipuite humhimna G seventy one G hnuai ami kan tih kan sawi lak kan sawi lak heng te pawh hi a tel vek a si. He kan inremna avanga khata zia tel kher lo thil tam tak a ken tel a awm. Airport nei chungchang te ah thil chi hrang hrang ih development kan han thawh kan han neih te. Peace Bonus kan han dawn ang chi te kham te kha kan inremna neih avanga Vawinia hian India ram India sorkar hian hel ho tam tak hi thu thung an lo ziahpui tawh hei tuna Maoist ho an tia mi tam tak an that gang lian tak an ni Heng hote nen pawh keini aiah an naupangna awm lo mai thei. Hmaan atang tawhin khunglai Bihar, Jharkhand tih bawr chho velah, Odisha tih velah te khawn vawiini thlengin an la che thak hle a ni. Heng hote, tin Nagaland ho nen pawh Muiva a pawl te leh Kaplanga pawl te nen pawh inbiakna nasa tak an nei tawh thin. Jammu and Kashmir-ah te pawh tiang khan hel. tamna a thu thung vawi tam tak an lo ziak a vawi tam tak bawh chhiat a ni bawk amarawh chu mizoram MOU MNF sorkar leh state central sorkar in an zing vawi ni tleng hian bawh chhiat an ni inremna tluan ding tha ber te zing a mi ni min tih chhan a ni chu vang chuan duhsakna te pawh tam tak he kan inremna vang hian mizoram hian Malsawmna kan dawng tite pawh hi kan hriat a thain kan hria a, chuan pawimawh em em chu hei eh ka sawi thin Mizo te hian ze nghet kan nei a ngai, ze nghet. min an sawi thiam avang te emaw boruak ina a rawn tlawn avang a phe mai mai lo zia hi kan nei angai a dik tak chuan kan zia hi a nghet lo lutuk a patling pui pui te pawh chhungkupa a kum sawmruk sawmsari val rual pawh hi a ni mai awm ang tak e kan te kan khe leh duang chi mahni in principle nei ve tur zia nghet nei tur Kan jacket lo avang hian huhran pawl hrang hrang pawh tam tak a din phah a ni. Hliam takin chu mite chuan an rawn sawi a, Khawilaia Bible chang verse emaw kha an rawn la chhuak a. Tikhan aah eng nge ni kan EPC unaute pawh an awm a, tui hi pawimawh ber e te pawh an han ti te pawh a ni mahna. Kha an tehte thei tuna delete pawl thlengin kan ding tawh a ni. Engvang nge kha khan Pathian thu tho a ni an base ni. Khawilaia emaw kha an rawn la chhuak a, tikhan thiang takin an rawn sawi a. A ni mai awm ang dawn a dik ang a. Kan te kan lo thlen ve dual zel rawt. Bible-in eng tin nge a sawi? Bible-a ri friend Pathian thu min feh a, heng te nen hian en hmil tur chung pawh kan lo ti ngai lo. Kan lo thlen dual a, a nih chuan a nih dan te kan zawng chhuak ve ang a, a nih loh chuan nih loh dan te pawh kan ngaihtuah ve ang chu thutlukna kan siam hmain. Tute emaw party in lo kal a, chu chu ka ti dawn, kha kha ka ti dawn, chu chu kan ti ve dawn lo an tih a, kan thlen dual. Ruihni a result kan hmu mek a nih hi. Heng te hi sin pawimawh chu zenghet kan nei a ngai. Hei tuna by election kan nei dawn, vanduai thlak takin kan rawngbawlpui burin tluang an a bial a lo min boral san tak avangin a lo ruak ta si a. Hengah te hian kan theih ang chen chen a, mahni ah ka sawi tawh hetah pawh, kan rawn lak a pawimawh awm e sangni sawmhnih pariat kan general election tur ih tling tha tunah semi final kan khel a ni final sangni sawmhnih pariat ah kan khel dawn chutah chuan pathian zar ah sawrkar leh ngei pawh kan inring a kan inbeihsei mipui te pawh hian min beisei a ni chuti tur chuan kan inruam an chung hunah te chuan pa mit bial te pawh kan hotu ten an phal chuan minister bial te pawh kan ni ve lawng tih sawi tel a ni. Maw? Chuvang chuan chawnem ngai takin, E, keini hi phe phe rual kan ni lo, nghet takin i awm ang u, kan pawl hi awmna tlak a ni, kum sawm ruk chuang Regional Party i thathah lova dam khawchhuak tlem te te zing a mi kan la nih hi. Vawiin ni hian MNF Party pawh chu kan la tam lutuk. Eng emaw thil kal sual avang mai maiin a ni. Sanghnih sawmhnih pathum min hlanah pawh kan sawrkar no chauh ni kan hre vek. Hi lai bialah pawh mipui kan la tam, mihring kan la tam. Chuvang chuan keini ho hi rinawm takin, tahnem ngai takin kan tih chuan, Pathianin kan hma min la kualsak zel ang tih ring ila hlawhtlinna te pawh kan la hmu leh ang a. A bik takin hei kan bial phei chu han ngaihtuah han ngaihtuah ula, beng sikin han ngaihtuah ula. Thil hrethiam chin hian mamit leh a chhehvela development lian reng reng hi a zawng a zawng chuan kan ti thei hauh lo. Za a sawmriat khi chu. MNF kut chhuak tih hi kan sawi ngam. Hei kan tui lak kan ei mek la hmun lui tui lak te hi Pu Thlenga MNF mla hun laia kan neih a ni. Electric pawh hi. mnf hmana sawrkar hmasaka kut thlengate hun laia kan neih a ni a, chutichuan heti lai Sualhliap road, Bairabi road te pawh hi kut thlenga hun laia kan neih a nia, tunah kan han sawrkar chho leh a, vawi khat mah. Khami mah ka kan tui lak te pawh khawi chet pa khat mah awm lo, a khawl thar lei pawh awm lo. A chhiat chhia khan pipeline puak reng tih khan kan buai char char a ni kha. Tunah hian kham pawh kan thlak vek tawh. Tunah han a ai lian zawk tut lui bam. Tunah han kan bei mup mup a ni. Inhriat kawngah pawh kan lai phut ser su hi. Tun kum Christmas hma hian tui niang lar tak ka nei dawn mah mi khawpui hian chulai kawng pawh. black top pawh an ti hlei thei lo kawng awm sa keini hun laiin thei tawkin covid hnuaiah kan thei chin kan han ti a kan ti vek hreng lo chu pawh amarawhchu chu tih laiin highway ah national highway ah kan zuk nawr a kan hlawhtling ta hlauh a sawmte pawh keimahni ngeiin a nih chhunzawm lo thil chi hrang hrang in hria. one thirty two kv line te kan in sport infrastructure zawng zawng te kan hospital lian te hrei tur a awm chuvang chuan keini khaw thlangpha te hian mnf sawrkar zar hi kan zo nasa em em a ni tih hi hria ila chuvangin tuten emaw khawi lai emaw thu bawk block a la a a chuti kha ti han tih mai mai te hi tih thu thu tak hla tak a ni lo tih te hi a hriat ve a, heng ho te pawh hi a thu chiang leh dik zawk te pawh hi hrilh pawp pawp ngam te pawh a tha awm e le a sawi tur a tam thei ang a, hei kan thiante pahnih pawh an puih leh puarem a pawn kham nih khat te chu han han vawi khat rawn kal a ni puarem a chu hmalam kal tawh teh a engtin nge i kal kah puarem?

a ni kha SEBP a Deputy Vice Chairman kha a ni ve a, a la rawn kal a, tun hi hei a kum li dawn chu ni ve leh tawh mai a, a kum thum bawn ruai maw kha kha ni ve leh tawh a ni, mite pawn chu ka mi ka te pawn sawi duh theih in ding a, tih kha ka duh tawk mai nge aw ok ka lawm e.